Heddiw ni'n mynd dangos i chi sut i chwarae Among Us. Hwre! Heddiw, fi'n mynd i esbonio chi rhai o'r rheolau mwyaf syml Among Us a sut i chwarae gêm. Um, reit, felly, ar ôl lawrlwytho'r app a mynd mewn iddo fe. Byddech chi'n gweld hwn. A wedyn, how to play, mae fe'n dangos fel i chwarae. A mae'n eitha hawdd. Mae'n dangos rai bethau, ond Fi'n mynd i wneud e... Fi'n mynd i dangos bach mwy o bwyntiau. Ar free play, chi'n gallu ymarfer i chwarae. Felly, os dwi'n mewn i dy sgawd, chi'n gallu just cerdded o gwmpas. Neu task. Ie, yeah, felly, fi'n mynd i dangos i chi sut i symud. Um, a fi'n mynd i aros ar free play, ond fi'n mynd i dangos i chi sut i mynd mewn i gemau eraill hefyd. Felly, mae Among Us, mae um, chi gyd ar y safle, ond fel arfer mae un, dau neu tri imposter, mae pawb arall yn crew mates. Mae'r crew mates yn trio... Um, Dio mas, yeah, pwy yw'r imposter. Pwy yw'r imposter a neud tasgu nhw. Ie, ond mae'r imposter, um, mae nhw yn trio lladd pobl, stopio nhw rhag gwneud y tasg, a stopio nhw rhag ffeindio mas taw nhw yw'r imposter. Felly, i symud ac radur, U yn mynd i fyny, S yn mynd i lawr, A yn mynd i'r ochr, D yn mynd i'r ochr arall. Ar tablet, bydd rhywbeth fel hyn yn dod, a byddai'n dangos fel hyn. Yr un peth ar ffôn hefyd. I wneud tasg, bydd y botwm space yn goleuo, wel, bydd, bydd, bydd botwm fyna'n goleuo Felly pwyswch space. A fan hyn mae fe'n dangos pethau. Felly pwyswch be imposter i fod yn imposter. Felly chi'n methu lladd neb. Wel mae dummies ma. Ond ie, yeah, dyma un dummy. Fi'n mynd i lladd y dummy hyn. Damn. Felly, fi wedi siarad am mi. I fento, wel, rhyw fath o bach fel teleporto. Pwyswch space. Chi dewis ble chi eisiau mynd i. Fi'n mynd fan hyn. Right, mae sabotage. Chi chi roi'r golau ffwrdd. Dyw e ddim yn mynd i fod yn dywyll i ni, ond os criw mit uh, a bydd y gol yn mynd i ffwrdd, byddai'n dywyll i nhw. A i reporto corff, pwyswch E. A unwaith chi'n ei hwnna, bydd emergency meeting yn dod fyny. Uh, felly mae'r dummies yn mynd i foto yn automatic. Uh, fi eisiau mynd i foto am dummy chwech. Dim i chwech yn sus. Um, reit, felly, uh, sus is suspicious, rhaid bod chi'n gwybod. Um, o, mae rhywun wedi cael eisiau amdana i. Um, felly, i, i pwyswch C i agor chat, neu clicio yna fe. Um, a just teipio'r beth chi eisiau gweud. A wedyn, os bych chi'n chwarae gyda pobl eraill yn um, public, fod dim rhaid chi bwysio proceed, ond mewn free play, rhaid chi bwysio proceed. O na, dim dim i tŵ oedd yr imposter. Um, felly, mae'r gol o dal i ffwrdd. Chi felly tywlu. A chi'n gallu gwneud emergency meeting sydd bach fel yr un peth a um, os chi'n gweld corff ar y pot efo. Felly fi'n mynd i trwsio gola. Fi'n mynd i chwisio space. Fi'n mynd i clicio ar rei sy'n trwsio gola. Dwi'n e ddim yn... Still lot o bobl yn trwsio gol os maen nhw'n imposters, achos mae'n haws i imposters os mae'r golau ffwrdd. Ond mae'r crewmates yn trwsio nhw. Felly, ie. Yeah. Um, ie, yeah, fi'n mynd... Chi hi... So space yn emergency meeting. Pwyso bottom na, i wneud e. A wedyn, hefyd chi'n chi weld dewis pa tasks Felly os fi'n mynd i uh, ddim bod yn imposter, fi'n mynd i wneud cwpl o tasks i dangos i chi, a wedyn bod ni'n gorffen. A hefyd, fi jyst mynd i dangos i chi sut i'n mynd mewn i Green Earth. Felly ar yr un hyn, na chi tapio i seithi'r asteroids, eitha hawdd. Mae'r rhan fwyaf o'r tasks yn eitha hawdd. A wedyn unwaith chi wedi cael ugen, bydd y tasg yn cael awr yn ben hunan. A yn gweud task complete. Uh, un enghraifft arall o tasg yw swipe card yn yr ystafell admin. Lle chi'n swipeio card? Ie. Yeah. Mae'n chi'n neud ar cyflymder cywir. Ond mae gyda fi tric i chi. Sleidiwch e fyny fyna yn araf, a wedyn yn gyflym i diwedd. Wel, na ni. Um, mae hwnna wedi gweithio. A wedyn, reit, dyma ni ar yr tasgiau a sydd wedi bod yn imposter. A dangos i chi sydd wedi mynd i game public nawr. A hefyd i gael y game, bydd chi'n gweld peth na sy'n edrych bach fel teir Pwys o leave game. Yng Ngharad nath cael rhan teir, ynddo fe? Ie. So, i join o game, pwyswch online, find game, a chi chi clico ar un chi eisiau bod. Mae lot o maps gwahanol, er enghraifft, Mina HQ neu Paulus, a The Skeld oedd un o'n i'n newid bod i. Felly, uh, fi jyst mynd i ymuno un yn gyflym. Uh, fi jyst mynd i aros i... Uh, weithiau mae'r gym yn ei dechrau. Felly... Ie. Yeah. Dyna... Fi sut i chwarae Among Us. Felly... Diolch am hynny. O, fi'n imposter. A pwysach cyw i llaw, nes i anghofio gweud yna. Uh, Hwna'r un pethau mae'n pwysig fel yn posta. Ond diolch i wylio. Mwynhewch y chwarae. Ta-ta. Ta-ra!